بە ڕای ئێوە سی شەست و سێ AMG بە کەڵکی جادە و بانی کوردستان یەت؟ با بزانین.

سوێندی خڕیت ینی حەجمی سیارەکە بچووکە فەرقێکی گەورەی نییە وەکو سی کلاسی زۆر زۆر فلاشی نییە وەکو سیارێکی بۆ منە کۆرڤێت بێ یا لەو بابەتەکە ئەڕێتە هەر شوێنێکەوە زۆر زەقە سیارەکە ئەمە لە دەرەوە شکلی لە سی کلاسیکی ئاساییە چێ تەنها ئەو کەسانی کە ئازانن سی شخص چێ جیازی پێکەن بەڵام بۆ شوێنی کە زۆر سارێکی زەقە پێێنە سارێکی ئاساییە توانی ڕۆژانە بەکاری بێنی و زۆر ئەتەنشنە بۆ نێ هەروە سیارەکە بەرزە لە تاڵسا ئاسان ژێرەکەی لێ نایات لە ناو شارە کێشێکی واناوێ حتا بۆ جادە شتی خۆمان تەبانە بێ ئاگایکە زیاتر لێبێ وەک لە سیارێکی کە مقارڕتن بەمان بەڵام ئەو ناخۆشە نییە کە بڵێ هەموو تاسێکێڵ لی نیە لی نیە وانیم سیارەیە شتێک جا لەوانەیە بڵێ تا 470 هۆرس پاوەرە بۆ چییە کە ناتوانانی بەکاری بینی هەم لەسەر جادە کامێرا هەیە هەم لە ناو شار ناتوانانی سریع لێفری بە قووەتە و بۆچی وەڵامەکە ئەوەیە تۆ پێویستە بە هەموو قووەتەکە نییە کەی ویستە لە بەردەستە کەی شوێنێک هەبوو بەتوانانی 470 بکات بەڵام لە ناو شارە نەخورینی زۆر ئەتیان بەس کە جۆڵە بێت و مەجالتە بێت ئەجا ئەزانی قووەتی ئەم سیارەیە بۆچی خۆشە

ی سەر جادە بە چیا بزانی سی شەست و سێ یەکەم شت ویلەکانی کام لە گۆڕێ ئوستۆبەکانی زۆر زۆر گەورەترە یارمەتی تیا کە تۆ زۆر سەریعی زۆر زۆر خاو دەکاتەوە سکس پستنە پێشەوە دواوەش دوو پستنە هی مارسدس AMG لەسەرەتی و هەروەها داعامیەکەی پێشەوەی کامل فەرقی هەیە ئەم لاو ئەو لای ڕادێتەرەکە یارمەتیە یا سیارەکە و تۆربەکان ساردکاتەوە و هەروەها کە نووسراوە بای تۆربۆ دوو تۆربۆکەی لەسەر مەکینەکەیە لە ناوەڕاستی حرفی ڤیەکەیە سوودی بای تۆربۆ ئەوەیە کە لاگ کەمەکاتەوە. دوو تۆربۆکە هاوشێوەن و هەر دانی لە لایەکی مەکینەکە دانرێت وا ئەکا بوست خێرا دروستکات و سترێس لەسەر مەکینە کەم بێتەوە کە واکا تەمەنی مەکینەکە درێژ بێت وەک لەوەی یەک تۆربۆی گەورە دابنرێت لەسەر مەکینەکە بۆی ئەو قوەتە دروستکات. بەڵام مارسدیس ئەم دیزاینە ئەکاتە تۆربۆلاگ هەتا ئەتوانێت کەمی کاتەوە. شتێک کە ئێم جی جیا کاتەوە لە ماسیی ئاسایی و سیاری تر کە مەکینەی گەورەیە هەموو مەکینەیەکی ئێم جی بەدەست دروست دەکرێت لە مەسنا ڕۆبۆت دروستی ناکە وەقت ئەیکە بۆ دانێ بیر تێنێتەوە کەوا لەلایەن ئەم کەسەوە دروستکرا و ئەو کەسە ئیمزاکەی و بۆکات واکە ئەم مەکینەیە ئەتیادی نەبێت شتێکی سپێشڵ بێت وەکو سیارێکی تر نیە بەزەونێ مەکینەکەی گەورەیە و هەروەها بۆ ئەوەی جیای کەیتەوە لە دەور پشتی سیارەکە هەمووی باجەیە سی 16 ئەمG بای تۆر بووە بەس جوانترین دانیان چییە؟ چوار گزۆزی هەیە کە تەنها لەسەر ئەیەمجیەکەیەت لەسەر هەر چواری نووسراوە AMG و زۆر گەورەتر لە ئاسایەکان و چوارگۆشەن خڕنین وەکو ئەی بینن ئەوەی ئەیەمجیم زۆر بەدڵە کاتیادی لێ خوری سارێکی لەکشریە موواسەفاتەکانی تایە نەرمە بێدەنگە بەڵام لەژێر بۆنی تێکە هەرمەکینەیەم جێگەتیا حازرە

سیارەیەکە کە زۆر عەرزەگرێت زۆر تون و تۆڵە لە دەستت دەرناچێت وەکو ئەبینی لە هەموو لایەنێکەوە ئەم سیارێ شوێنی خۆیە کاتەوە بۆیە بەڕاستی ئەم سیارەیە شایانی ئەو نرخەیە کە تۆ پێیت